Urulman geldik sargap goýberýär. Wah men näler uruljak dälle ol dilimden bolýa dagy. Şu neme diş gala dil bela diýýäler welin şu gala her näçe bekem bolsa how dil ýykýada diýjegin diýip durda käwagt. Onnoň näme iýýäniň ýumruk da näýil zemelem ol. Bir gezek. Awtobusda otyryn-da, heý, bir çagalja aýal geldi, mündi, şeýtdi, kş-kş-kş. A gelin, ýaşyň-a meňkiden kiçi welin näme, bäbekli bolsaň ýer bermeli-le. Pažalpsta, geç otur diýdim. O eliňdäki oglanmy ýa gyzmy? Aý tabawudy ýok-la welin, bu wagt güssüldeseň-ä ulalansoň gönelişlik berermi, bermezmi? diýipdi, mäkäm gulagyň düýbi gyzyp gitdi. Ýanynda gaýynete, ga-gaýynatasy bar eken. Gaty görýä dälä ýeri, ýer berdim, näme diýdim men, urar ýaly zat diýemok. Bir görsem men oturgyçlaryň arasynda semseläp ýatyr. Adam baryn öýüne iş bolaýdym. Ýenesinden aýryl-da, ýygyny ber! Aý, daşary ýük göterip çykaryň diýibine asgynynky-da zyňyp gidipdirler. Ahyr özüme gelip öýe barypdyr. Nähili geýmeläýmem, geý diýen bolýar. Şu bir gezegem howa yssy daly, sowuk. Daşarda gar. Su-su-heý-ýeý. Otur, oturgyçda boluň, il ýanymda bir çyşyk diýdi. Ýüregime baryba düşdi-ow ys bular. Äý, halypa, saňa garkyjyk degen ýaly guragymyň düýbüni tozadyp durduň-la, azyrak ys bur diýdim. Umuman sen işe gözel bolaýma how tüý guluň bolsa çyryýa maňa diýip. Seň ýaly adam how how köpçülik awtobusuna gitmez taksa münerdä diýip. Ýöne he he ýüregem agra düşdüňaý diýip diýmäkem gulagymyň düýbi ýeňsäm bile bile gyzyp gitdi. Näme bolandyr öýdýän ýa kowalga ýaly how ömrüňi. Şo degenler oturgyçlaryň arasyna süzülipdir. Ýene öňki ýaly how näme diýenlerini-ä bilemok, owadan bir üýtgäpdir. Bir daşarda oturgyçyň üstünde, garyň üstünde ýatanyny bilýänok. Gowy adamlar bardan-aý, taşlap gidipdirler mazary. Ýere däl-de oturgyçyň üstüne. Ahyry özüme gelip, gaýdypdyryn, nädip gaýmalaýyn muny? Onnoň Şu pensionelere näme diýseňem, şulara-da ýagşylyk diýeniň ýamanlyk bolup çykýar. Hä, bir gezek magazinde durun welin, bir zad-a berilýär, men nämediginem bilemok, bu otur-da alaý baryp, menem kimiz diýsem, men duruber diýdi. Durun menem. Näme berilýär diýseň, çort jüwezini aýyp bilemok diýdi. A durna belemok, jüwez gapydan biri gelýär-de aňyrdan. Keýtdik, keýtdik, keýtdik dedim. Ýer-ow, Çapyk serdar, zorow! diýdim. Hudaý Çapyk bir gözem çüýşeden ýalpyldapdyr. Birini ýylgyrýan ýalam-ow. Frontda bolan bolsaň-a, gel, Biz otur hala öňünden barda al diýdim. Eşege depdirenem bolsaň gel yzymdan mün diýdim. Dilim gyjap durda diýäýýärme bir zat o nädip nädip diýmeli. Şu ýaňky maňa garşy ýöräp gelýärkä birhili ýylgyrýan ýalam bolýar. Aý menä bu ýa oýsuna dyrjagow diýip arkaýyn dur weli, elinde hasadan bir ýokaryk galdyranyny bilýän, gözümden ot çykyp seňseläp ýykylypdyr. Ahyry nä sögüp ýatanymy bilemok weli, dermanyň yzyna özüme geldim. Bir görsem meni banditada keselhanada ýatyrypdyrlar, eltik dykypdyrlar. Daş-töweregim ak halatly oglan-gyzdan doly. Medinstitutyň o psihoterapiýa fakultetiniň studentleri meni öwrenýärler. Menem öwreniň diýdim. Men-ä size zat öwretmen diýdim. Özümiň öwreneýin diýdim. Hä. Onuň bular mugty öwrenjek bolýarlar. Menem nädersiň şu aňyrrak çekilenlerinden dumpuçkany boşatdym-da, göterdim ökjäni. Bu ýerden bir urulman sagama sypaýyn diýip. Nädip geýilýär-eý bu? Şu alyň bolmasa geý, konserta barsak diýýär.